העי, איטס יעקב ענדרו ראזענבערג. כ'האב נעכטן אויסגעהערט א סי אי או פון א ריזיגע קאמפאני, און ער רעדט וועגן די ביגינינג סטעידזש פון זיין ביזנעס ווען ער האט אנגעהויבן, און איין איין טאג פרעגט אים זיין מענטאר צו ער האט פרי טיים, סאו פרעגט ער אים, וואס מיינט טיים? און וואס מיינט פרי? איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, איך האב נישט גארנישט, איך לויף איך לויף איך לויף א גאנצן טאג. זאגט ער אים ווייסטו וואס, זאלסטו וויסן, דו ביסט די ערגסטע סי אי או וואס קען זיין. וואס הייסט? איך פארשטיי נישט וואס דו זאגסט, איך האב געמיינט איך בין די בעסטע סי אי או, איך לויף נאך אלעס א גאנצן צייט, איך גיי נאך נאך נאך נאך נאך נאך, סאו וואס איז א וואס איז א גוטע סי אי או? זאגט ער, זיין מענטשער האט אים געענטפערט אזוי, א סי אי או דארף האבן פופציג פראצענט פון זיין קאלענדער דארף זיין ליידיג, דאס הייסט פופציג פראצענט קען זיין פיל, ער קען האבן אן אפוינטמענט, ער קען ארבעטן אויף פראדזשעקטס, ער קען ארבעטן אויף אנדערע זאכן, און דאס איז אלעס אין די ביזנעס, די אנדערע פופציג פראצענט דארף ער האבן ארויסצוגיין, ער דארף זיין דארטן, קענען ענטפערן פאון קאלס פון פון עמפלאיס, ער דארף קענען ענטפערן פאון קאלס פון קלייענטס אסאך מאל, און זען וואס טוט זיך, אבזערוון וואס גייט פאר, אנהויבן צו טראכטן אביסל ברייטער, וואס ווערט אנגערופן אין א וועג פופציג פראצענט אויף די צייט ארבעט מען אין די ביזנעס, האט זיינע מיטינגס, קריעט זיינע פראדזשעקטס, און אזוי ווייטער. און נאכדעם איז דא די איבריגע פופציג פראצענט דארפסטו ארבעטן אן די ביזנעס. שטייט פון אויבן און מען קוקט אריין און מען זעט אקעי, דאס איז וואס איך דארף טון, וויאזוי וויל איך מיין ביזנעס זאל זיין אין דריי חדשים פון יעצט, וויאזוי וויל איך מיין ביזנעס זאל זיין אין פינף יאר פון יעצט, וויאזוי גיי איך אין פינף יאר זיין בעסער ווי מיין קאמפעטישן איז יעצט. יעצט העסטו מיך קומען מיט א שאלה. די לעצט לעצטנס אזויפיל פון די ביזנעס אונער וואס האט אזויפיל עמפלאיס, ווי קומט עס אריין צו מיך? איך בין א סינגל ביזנעס אונער, און וואס קען איך טון? די אמת איז, עס איז רעלעווענט פאר יעדעם איינעם, פארוואס? ווייל א ביזנעס אונער וואס האט א אייגענע ביזנעס, אויב ער ארבעט א גאנצע צייט אין די ביזנעס, ער שטייט א גאנצן טאג ביי די רעדזשיסטער, גייט ער נישט מאכן קיין ארדערס, איך געב, איים יוזינג דזשאסט אן עקזעמפל, און ער גייט נישט אויסלייגן זאכן אויף די שעלפס, וואס דארף ער טון? ער דארף האבן איינער וואס זאל שטיין דארטן, און ער זאל טון א גרויס חלק פון די צייט צו קוקן פון אויבן און טראכטן וואס קען איך טון און וואס קען איך, און אפילו מ'איז א סינגל ביזנעס אונער וואס מ'טוט אלעס אליין, איז נאך אלץ דא א צייט וואס א מענטש דארף נעמען פאר זיך און קוקן פון אויבן אראפ. הצלחה און סייעתא דשמיא אין אלעס וואס דו טוסט.